Me deɛ, meka sɛ meretu ɔkwan bɛwowa. Hwɛ, sɛ me nso na me ne paa bobo mu, me ne paa bobo na ɛyɛ na na ɛbɔ ban. Wosɛ wosɛ wosɛ saa. Me ne paa bobo anante pɛn, me ne ayi city boys, me ne nana mpadu, sɛ me ne nana mpadu na ɛbɔ ayi no, me ne na ɛtwerɛ agata no.

Hmm, de, ɛyɛ kabiri hɔ na akɔ yi no. Mankɛse eyi ne no hɔ. Papa nyɛ ɔno no hɔ na mekɔ yɛ. Mɛhɛs. Ɔno a ɔno a ne deɛ. Mesi. Kɔstation kɔstation kɔyi sika no wakɔyi ne ha yaa. Saa bɔ ne ne sika ɛyɛ bɔn.

w'ani akyɛ saa na nka woyɛ adwuma no mo mapiafo ba ne deɛ mesrɛ wo mede no akyɛ wo aha but obiaa ba apart from me a obiaa ni sɛ nkɔmɛ de wonko a na ɔde a wagye obiaa ntimi ma wo mɛba ne gyimi nti mɛma ntimi mma

Ɛyɛ o, w'aba ma watena ase, w'ate, w'abɛto, w'aba, w'aba, w'ayɛ wo ti ho sɛ ayi, ayi, bosom a ɔde, ɔde kɔkɔɔ to ayi apayɛ, wo bɛpɛ ɔbaa, sɛ woyɛ adwuma wɔ magazine, yi sika a ɛna na yɛ sɛ, wo bɛma me mu mu, ɔbɛflɔ de me me, me me, hwan ba ni, hwɛ.

Sɛ ho yɛ wo w'afiri sukuu aba a na sɛ wo si wɔ ayi red sɛsi a yellow fo na ofi awerɛ mo na mo ofi mesrɛ wate I miss you so much ao bla fie wate na ma yi mo gu bia ma abɛdi me ho mesrɛ wo ɔnsɛ me de me ne sika me nkwa me ntimi ni o Me deɛ na me yare mesrɛ wo bra oba so afa nkokɔ ntakra ne bi wae na da no deɛ na ayɛ me no deɛ hɛɛ wokɔɛ no mese megya me nan ayi 1.2 hwɛ sɛ fa me yam mekɔtie fi so saa afei me sika asa afei mehu neɛ mekɔ a mɛgye me sika nti mentimi nkɔ na Me de kɛtɛ me kɔ dua last one me kɔ wura na me de me sɛ kɛtɛ no wɔ anim hɔ nti me da hɔ a ɛka me anam akɔ aba saa afei ɔmo ɔmo atwɛn me sɛ ɔmo nim sɛ ma tɔ tie fi nim ɛɛ ɔmo nim sɛ ma tɔ tie fi ɔmo bɛhwɛ me a me da hɔ ɔmo se papa na adɛ me se an ma ne one point two me sika asa me srɛ nti wo ba fa akokɔ ntakra bra wate an fa bi blɛ me Ok mɛtwɛn wo sesiee yi. Fa dropping ae ei fa dropping wai ɛmfa trɔtrɔ wobɛkyɛ mm yo yo yo yo ah ae fa oil ka ho matɔ dragon ne bi wɔ hɔ dada wai yo bye bye

Wo ne ti ɛna wo wɔ de sika ne nyinaa ma wo hwɛ. Na ka sɛ awadeɛ kɔ no kwa. Nipa mu na waware me nya afei no waba fie. Ɛna ɛsɛ ma me hu sɛ wayɛ ready sɛ ɔbɛ wawa sɛ me ka no ɔmpe so ɔbɛ twe aba. Na ba pɛ ka ba fie o. Ɛdɛn ɛka na aba. Ɛka ba fie. Ɛka bɛn. So no ne sika wɔ no ho. Ɛɛ. Ɛnti ne sika na ɔde maa wɔ no me so sɛ obi di me ka wɔ ayɛ ɔmo a mo di me nsa mena ne bi. Baabi a na mehu nnipa na meda ne ka na mede sɛ sika na ma no nti mebɛhwɛ yie na hyɛ mu. Woyɛ John paa a na wo saa na woteɛ. Awee no John ne sɛn? Wonni swag.
Bɛrima a ɔno no reba wo awadeɛ no ɔno mmom ne sika asa ɛna wo akɔgye ɔsɛmina sika de ama no sɛ ɔmfa mfa kamfo. Na papa na nka mɛtama no afa fam. Ei! Sɛ na sika no wɔ wo hɔ. Ɛneɛ wose me deɛ meti nyɛ.

Ansa bosome bɛso no wadi koraa dadadada. Saa bi na me deɛ no ayɛ no. Meyɛ kɔɔ wante. Ɛba nti no sika no wadi sika no. Oh madi ɛhyɛ me ho ba madi. Papa madi sika. Hwɛ. Yaka oda. Ah. Mini sani. Papa dia wuye di enye o. Oba o. Enye. Ah. Kame kun wate. Wa fadam.

Eh wayɛ adeɛ sɛ mɛfrɛ wo a waba Eh obi a nka sɛ mmerɛ ɔbɛyɛ asobrakyeɛ na nka ebi a ɛna mayɛ busy mayɛ busy nso wɔmama mu sɛ wopɛ me ba no ankasa ɔpanyin deɛ mentwa ɔno nsi bɔne ɔba no deɛ ɛwɔ me lie deɛ mepɛ no ɔwɔ biribiaa bi ɔba no deɛ Ship. Ɔda m'akoma so. Ɛnyɛ ne shape kɛkɛ sɛ wohu sɛ ɔwɔ nimdeɛ, ne ho yɛ fɛ, body no nso ebi saa wɔ hɔ. Enti minni kwan sɛ meha me ho kɔ baabi foforɔ sɛ mekɔpɛ sika. Ɛnora nka mɛtumi abɔ obi akum me deɛ. Ɛyɛ duru saa. Mɛma ɔpɛ ɔbaa akyifa deɛ mempɛ. Ah okay. Me deɛ wofa me ba a. Ɔne no nko ara. Wofa n'akyi na mehu pɛ. Why? Mɛtumi atwa squad ama ɔmo abu aku. Oh, mewɔ squad pa, Tafo boys no, sɛ mene ɔmo a. Ɔmo si Zongo foɔ no. Ɛne Da Sunia o, ne ne yaro Zongo no, bahwɛ sɛ ne ba kum. Na kra yɛn Zango yɛn Zunga no.

wɔne no adeda dabi dabi na wagye me saa o ɛne ɔbaa tena ɛkɔ bosome wɔne ne no ada ɔpanyin sɛ neɛ medeɛ nka menim sɛ ne kwan so no deɛ nka ɛyɛ sɛ mede ne kan bɛkyea mo sɛ wadi kan akyea na ɛsɛ nti ɔkra sɛ ɔbaa hɔ no ɔbɛda saa no asɔre aba ntim ne ne nyɛ bibisisi ɔnte wo sɛ ɔyɛ dwɔmbɔ ɛpaa mea na mɛba ɛne ne no why ɔma me ɔma me go ahead deɛ ne nti nka me na mbɛbie ma daabi sɛ nea madwen sɛ nka mmerɛ pɛ mu anka makɔ ho mmerɛ papa bi ani hɔ saa adeɛ wei yɛni mu mmerɛ papa wopɛ ɔba no ɔte aseɛ no a me metumi pɛ obi nnɛ na nnɛ yɛ ada

Ɛsɛ baabiara mu yɛ clean. Why? Tokuro biara ne sɛnea ɛsi dwale mu. Wɔn sɛ tokuro no dɔɔso. Ti ne hwene mu no, ɛno woyɛ ne sei. Na afei wayi mu. Ɛyɛ n'anum so deɛ wokɔba sei saa.

Dabi, wonyin du baabi a, na wayɛ. Nti me duru hɔ a. Ae, mɛbɔ, wo duru a mɛbɔ nkaeɛ na wahyɛ aseɛ. Ɔte Wayɛ. ase. Na me nuru hɔ na wowɔ hɔ deɛ. Me wɔ hɔ, me! Ah.
Sɛ amma nti a manyini dada, nka mawu dadadadadada. Ɛnneɛ ɔpanyin mesrɛ wo, wohu sɛ mmerɛ nni m'afa saa, nti ma wɔnyɛ ha mma me na Yo. mentumi nkɔhwɛ nkwadaa no. Wayɛ.
Ɛɛ, na me ara nso no.

W'ani gye ne ho yi? A wo so woayɛ serious yi deɛ ka mede to anim na nka wonya ayi wotɔ Benz.